Dziɖuɖua bɔ mia ba sɔ ale mia ƒe dɔwɔ nɔ wa edze dziɖuɖua nu. Dɔ ka fike kele le kele mia kpɔ ma mi hiã nɔ be nana vana na wo jam fra ma e ja pa wɔ be dɔwɔ ƒe. Ne ne fike kele le nya be ɖo ka sua ku gbe be de le abera kampo. Eɖo le abera kampo kula yo mia me tele fun nɔ mama. Yo nɔ ma kele le TV a me ngwa wa yɔe. Ne ne yɔe ko la kpe ɖe mía ŋuti. Fi sia fi ke nèle koa, míhiã nɔ be va ɖava ƒle míaƒe atikewo. Fi sia fi ke nèle va ɖava ƒle míaƒe adzalewo. Fi sia fi ke nèle, nèle vi dim be yeakpɔ ya, nèle le vi dim ya alo nèle srɔ̃ dim be yeaɖe ya alo nane le fu ɖem nɔ le agbea me hã, wɔ ale le sie kɔ ne nèwɔ dɔ vɔ kpɔ aha ko la nu. Aha ko nu mele le dze agbala va ƒle mía me nuwo. Ne eƒle mía me nuwo le zẽa, magba nu maxa srɔ̃. Enyo gbɔgbɔ me, enyo ŋutilã me. Nu sia nu ke di le le agbea me, ele fu ɖe nɔ le agbea me. Vodu ɖe le nuƒo do nɔ woa? Vodu ɖe gbɔgbɔ ɖe le nuƒo do nɔ woa? Míeƒe nuwo le mía si le fiya. Ne le va fiya va ƒle nu sia nu ke di le le kɔa, le ake ɖe eŋuti. Nye nana wò Dzamfra me Ejapa wɔ dɔwɔƒe eye míele ƒo ƒo nuƒo ɖo ya. Ne le va fiya, ɖeviwo le fiya, amewo le fiya. Teƒe yi le amlɔ, teƒe yi le atsi. Ne le ati me, míxɔna amewo da ɖa le fiya. Mía xɔ kɔ da ɖi akpɔ gbɔ keke lɔme la se le adzo yi aƒeme. Nana wò Dzamfra me dɔwɔƒe ya akpe ɖe mi. Meda, meda akpe na ame sia ame teƒe sia teƒe yi ke nele nu sia nu yi ke wɔm nele eye de azɔ be Pan Africa ƒe wɔna yi ke miede tome dume nyo mesɔ afɔ. Mieda akpe manyagblɔ ne nana Oja Nframa kple wo dɔwɔƒe Oja Power be Egbea wogade kpo me enamee metɔ tɔgbi akɔsu adelie mele gbɔ tso fifia va se ɖe ga adre kple ava. Wɔna ya mee míesrɔ̃ nuku ɖe míaƒe dekɔnu ŋuti. Enyo be nàyɔ ɖevi aɖe yi ke nye viwò, aƒelika aɖewo, be woate ɖe ŋutiwò be míagbuglɔ aganyrɔ mía ɖokui ɖe míaƒe dekɔnuwo me. Dekɔnu menye nu vɔ̃ wònye o. Dekɔnu menye nu vɔ̃ wònye o. Ke boŋ enye edu ɖe sia ɖe ƒe se. kple woƒe ɖoɖo. Enu ma woa, edu ɖe sia ɖe ƒe se kple woƒe ɖoɖoa ye mi yɔ be edu ƒe dekɔnu. Ekɔ yi ke le dua ŋutia ye nye edua ƒe se kple woƒe ɖoɖo yi ke dzi zɔm wole. Menye enu bubu gbɔgbɔ bubu subɔsubɔ ƒe nyae wonye o. Enu yi ke tɔgbe aɖewo wɔ kpɔ wokpɔ be mele mía dzi de ge o. Enu yi ke wowɔ kpɔ wokpɔ be nu ye dzi wòle be mía nɔ be agbe didi nanɔ ƒomeawo me ye nye woƒe se. ɖo ƒe ɖoɖo yi ke míele yɔyɔm be edua ɖe ƒe kɔ nyinyi o. Matsi tre ɖe egbe ƒe wɔnayiwo dzi ale be madze egɔme kple tɔgbi aɖe yi ke ebe du, eƒe ŋkɔ nye Dumegã Ziga. Ebe tɔgbi Akɔso, ebe enu le do tɔgbi me, me, me, menyi ba, me, mebli ba, eba na wò. Tɔgbi, wò nufiafiawo me kɔ tsitotsito, vɔa ewɔ nam be nenɔ.

wo, woɖia amesrɔ̃, vɔ womexɔa amesrɔ̃meme kɔ tututu o. Le eʋea woƒe dekɔnu mea, hafi subɔsubɔ bubuwo nava tsaka mía tɔgbuiwo ƒe subɔsubɔ yi ke wodzɔ kplea, wosea agbe ƒe sewo gɔme ye wonya ɖoɖo le agbe ƒe sewo ŋu. Wonya nu yi ke gbetɔ wɔm nɔ agbe didi. Enu mawo dometɔ ɖewoe nye esi dzedze ame ɖokui. teƒe yi ke nèdzɔ tso, elabe wode dzesii be ne mènya teƒe yi ke nètso oa, mànya teƒe yi ke yim nèle o. Ɖe susu ma ta, enu geɖewo lia mía tɔgbuiwo nyɛ tso keke woƒe nukadzɔtsoƒe ke. Wode dzesii be ne wodzi ame aɖe dzo ɖa, nɔnɔmee le dzoɖatɔ siawo nyɛ. Ne wodzi ame aɖe bla ɖa, nɔnɔmee le wo si wonyɛ, elabe wodo nu geɖewo kpɔ hekpɔ wo, eye wonya nyuie be aɖa ɖesiaɖe yi ke le amegbetɔ ŋutia, aɖa madoto nane me Nu dzi ame aɖe nye blaɖa abe ale yi ke aƒetɔ le dumegã zi gã le gblɔ mee na nu dzi ame aɖe blaɖa. Woate ŋu adzi nye blaɖa, woadzi ame hã blaɖa vɔ mía nuwɔna mate ŋu asɔ o elabe togbɔ be míenye blaɖatɔwo hã ɖewomahĩ nye menye ame aɖe yi ke dzɔ tso si me. Enu ene ye Mawu kɔ wɔ amegbetɔ ɖe sia ɖe le xexeame, eya, etsi, edzo. kple anyigba. Ke ame aɖe yi ke nye blaɖatɔ yi ke nye ya alo tsi, edzoa, eƒe nɔnɔme mate ŋu asɔ kple ame aɖe yi ke nye blaɖatɔ yi ke dzɔ tso anyigba me o. Enumee medi be woade dzesi ema. Ke tɔgbea le biabiam be ɖee, ebe ɖe aleke ame aɖe nawɔ hafi anya be enye menye blaɖatɔ vɔa eya menyo, etsi menyo alo dzo. Ema me goglo vĩi. Gake ke wòzu be nusrɔ̃mila, medi be ma, ma, ma, ma, ma, makɔ ŋuti vĩi. Emɔ etɔ̃ ye dzi míetɔ gbɔ tu hede dzesi nu ma be nyee mele teƒe ya. Wodzim Blaɖagbe, anyigba mee menye, etsi me menye, edzo me menye, eya me menye. Teƒe gbãtɔ yi wotuɔ hede dzesi nu ma ye nye ŋkeke yi ke wodzi ama. Ama ƒe azãgbe yi ke wodzia ye wotsɔ kakuletina hekpɔnɛ ye nye gbãtɔ. Eveliae ye nye ame yiwo yɔna ame ƒe se alo ame yiwo ke nye bokɔ alo mamisi yiwo ke woɖu tu ɖe afakaka ma wɔwɔe de dzesi enu ma. Ke etɔ̃lia yi ke nye the natural one ne nye be ne se gɔmea ele mɔ ele abe magblɔ be ninety nine percent ye nye efli yi ke le amegbetɔ ƒe asi me. Amegbetɔ ɖesiaɖe efli aɖe le asiƒome na amegbetɔ. Eflu ma ye fie amegbetɔ ɖe sia ɖe. Ne nye dzo ɖa ye fie ge be dzo ɖa tɔ ne nye vɔa anyigba mee ne nye. Susu ma ta enuwɔla aɖewo li alo ame yiwo ke wole ŋudɔ me woɖu tu le ŋudɔ ma wo dometɔ aɖewo te kpɔa mɔ ƒe asi ƒo me aƒo nu tso eŋuti. Vɔ egbe akpɔ be alakpadada va. Ke me megblɔe ale fie ko akpɔ be tso tsɔ dzi ye ya ame aɖewo nu magɔme dze ge ale ame aɖe akpɔ asi ƒo me ko agblɔ nya ale woasɔ kpli alakpawo. Eflu yi ke le amegbetɔ ƒe asi ma ye fie. Mele ɣeyiɣi di ge nenye be producer nam o. Mele ɣeyiɣi di ge ale be megbɔ ame, ame ƒe asiƒome ɖekaɖeka woame ene fie ge. Ame yiwo nye eyamewoa, nekpɔ woƒe asiƒomea me fie ge. Ta nenye be medze nu ma woƒe fie gɔmea, nalé ŋku le wò asiƒome. Nekpɔ eflu ma wòsɔ kplea ke nanya be. Togbɔ be enye dzo ɖa hã, eya me nye, togbɔ be enye memle ɖa hã, etsi me nye. Emɔ mae woto. Ye meyi dzi gblɔ be, Blaɖatɔwoa, ame geɖewo nɔ gbɔgblɔ be woƒe blaɖatɔwo nye ame kɔkɔewo, gake zi geɖea wokpɔ ku kpata ma be yemese gɔme o. Wogblɔ be nyateƒee wònye. Am, Aƒetɔ yi dzi gbe ma gbe bia biabia be, Ɖe yese be wobe blaɖagbetɔwoa wonye ame aɖewo yi ke hã No ɖu dzo alo ƒo fi de emetu eme be alakpa o. Enu yi le eŋti nye be blaɖatɔa aɖa yiwo katã le xexemea woawoe nye ame kɔkɔewo, yayra ame aɖewo, gake enu yi le eŋti nye be ekɔ nyinyi sugbɔ le wo ŋti. Ekɔ mawo dometɔ ɖeka nye be blaɖatɔ meɖuɔ elã kuku o. Elã aɖe yi ke kua blaɖatɔ meɖui o. Ta nenye blaɖa ame ene le nu mɔ tɔgbi ɖu ma woawoe kua ku kpata. Hã wɔ ɣe kua ku kpata mase ema ɖe teƒe ma ɔ be e dumega e ziga ɔ be eme kɔ ɖi ye ne ma ama ɖe hã ga e ga yi zikpui tɔ ga yi dzi bia be ɖi me gblɔ be le ƒe nyigba dzi le dekɔnu ma wo xɔ wo ɖi ame srɔ gake wo me xɔ ame srɔ ne wo be wo ɖi ame srɔ alo wo xɔ ame srɔ me nye ŋutsu ƒe nya gblɔ mɔ lɔ nyɔnu ƒe nya gblɔ mɔ le ƒe nyigba dzi alo le dekɔnu ma Nenye be ŋutsu aɖe ɖe nyɔnua ɖa, ŋutsu ma srɔ̃tɔ wònye, gake ŋutsu ma, egome gale si le dekɔnu me be ate ŋu agaɖe nyɔnu bubu kpee. Ta nenye be nenye nyɔnu aɖe ye esrɔ̃tɔ ma kpɔ ye wòdi o, ye wògblɔ nyateƒe na be srɔ̃ le ye si vɔ ye be yeaɖe oa, ate ŋu aɖee. Ne ɖe ŋutsu ma, eɖe ame aɖe srɔ̃, gake mexɔ ame srɔ̃ o. Amesrɔ̃sɔxɔxɔ vana nenye be nèva ɖe ŋutsua vɔ ye èva to mɔ aɖe dzi va de ʋiʋli ŋutsu ma kple srɔ̃ domee ye nyɔnu ma gbe esrɔ̃ alo ŋutsu ma gbe esrɔ̃a, èva zu amesrɔ̃xɔla. Elabe woli xoxoxo, wò nuwɔna ye wɔe be wòdzo. De susu ma ta mía tɔgbuiwo gblɔ be le ʋenyigba dzia, woɖia amesrɔ̃. gake womexɔ eme se o. Dekɔnue ma, gbadagbe ma nya gblɔ na wò be, Le kpɔɖeŋu be yeanɔ mía gbɔ va de asi ne wɔna ƒe nuwo ŋu. Nyi tsɔ kɔsiɖae va yia? Ame yiwo katã ɖo wɔ kpekpeɖeŋu ne mía, mímete ŋu yɔ woƒe ŋkɔ elabe ŋɖeka eve aɖewo ɖe fu ne míaƒe eyamee ke nye míaƒe network ta mímete ŋu yɔ wo o. Ta tsɔe kɔ ke me, mina mɔ mawo katã yɔ ge egbea. Ke nye kpekpeɖeŋui ke wò hã nàwɔ nam egbea. Eyae nye zero two four three four zero eight zero eight six, zero two four three four zero eight zero eight six. Eyae nye momo. Dze agbagba be nàkpe ɖe ŋutinye. Mayɔ wò vɔ ne me, mele wɔna dzi yi ge. Ɔm. Aa o. David ametekunami si ɖi ewo ye nema ke nye Ayina Atanli si ɖi bla vɔvɔ ɖekɛ, Philip Texan Lamte si ɖi bla eve, David Akpɔ alo David Akpɔ nenami si ɖi bla eve, Midawu Baka si ɖi nenami si ɖi bla eve, Midawu Baka nami si ɖi bla eve, Kwame Amuyi Manuel si ɖi ewo, Abigail Kwashi si ɖi bla tɔvɔ ɖekɛ, William Kanyokpɔgbe William kanyo kpɔgbe CD bla vɔvɔ ɖekɛ Faustina ahiã bɔ CD ewo George kɔdzo gatogo CD bla ve ye ne make nye mi Fafali han na mi CD ewo Steven amuse na mi CD bla eve Ma, eh, Martin Atu mɔ do CD blaeve-vɔ atɔ̃, Bright kɔ djo afɔ ɖo anyi CD ewo, Devo ta awi ti nana mi CD ewo, Israel nya ve CD ewo, Ziwo klui agbe me hiã CD atɔ̃, Amu yawo avɔgbe dɔ CD blaeve-vɔ ɖekɛ, Richard amu CD bla eve, Innocent agbo tɔ nyo ok, Innocent agbe

Gbedzina CD ewo, Thomas Kɔbla Vigbedɔ CD blaatɔ̃ vɔ ɖekɛ, Abbas Kɔbla Aƒedo CD blaeve, John Kɔbla Azãlekɔ CD ewo ye nenema ke nye Monica Sokpɔ CD ewo, Angela Awudi CD blaatɔ̃, eve. Angela awu di CD bla eve eer ɖetugbui wɔbɛ etsɔe ɖetugbui ɖe srɔ̃ ehe megbɔna teƒe ma. Moses tata kalẽsi CD bla eve vɔ ɖekɛ. Josephine esi nam adzika CD wɔ ɖekɛ nemake nye Kwame set gakpe CD bla at. Tɔ ame yiwo nye ame yiwo kpe ɖe mía ŋuti nyi tsɔ kwasiɖa yi va yi. Egbea ɖo wò hã dziwò be wò hã wò kpekpeɖeŋu neva. E ku gbeƒãwo kple nanuwo le adzinye wo gbea wòle ma ayi ɖe wo katã wo dzi. Vɔa medi be mabia be ɖe tɔgbui ebe megbe magblɔ be Kristo ta dodoe menye, vɔa meɖoa to o ye mekplɔ dekɔnu ɖo. Míetso aŋlɔ ye wogblɔ be adzɔviawoe míenye. Le mía tɔgbui ƒe nuƒowo nua, dekɔnu vevi aɖewo li yi ke nye adzɔviawo ƒe kɔa mi melɔ̃ o. Wogblɔ be elã aɖewo le tɔ me yi ke nye tɔmelã, mi meɖunɛ o. Vɔ míaƒe subɔsubɔ mena mɔ enumɔwo tɔgbi o. Vɔ zi geɖea mía tɔgbui gblɔna edziedzi be emenuwo gbɔ ava ɖe fu ne mí etsɔ, elabe dekɔnu li hafi míaƒe subɔsubɔ vava. Tɔgbui medie mabia be ɖee ɖe enumɔwo tɔgbi ava ɖe fu etsɔ mahã? Hafi maɖo biabia ye ŋutia, dɔléle ɖeka yi ke va le fu ɖem ne ŋutsu ɖe sia ɖe egbea ye nye BP. Ye eyi ke gale eta ƒomea ye nye dɔléle yi ke woyɔ be aɖuɖɔ veve ɖɔɖɔ. BP kple aɖuɖɔ veve ɖɔɖɔ. BP enye dɔléle ale yi ke nenye be wòdze egɔme na wòa, Amatsi yi ke mí ƒlena no nunu ma, akpa gãtɔa ne nye ŋutsu ɖe le nu ma, me ga tsotso ge o. Ŋuse, me ga ŋuse ɖo ge le aba dzi o. Ewɔe be ne va ɖo nenema, mí nɔ fu ɖem ne mía srɔ̃ nyɔnuwo. Elabe gaƒoƒo ye me fiẽnu fiẽnu va ɖo nyɔnuwo ma, ɛ, ke ɣemayia, enu bi piti ke. Bi piti ke hã, ne nye be ŋutsuɔ, exɔ tso ƒe blatɔ heyi ye, ye me ɖo ŋuse oa, ne nu bi piti ke, akpɔ be dza exɔ abe ŋkeke etɔ̃ hafi eƒe ŋutsu nagawɔ dɔ. Susu ma ta ame aɖewo melɔ̃na be yewoano bibi tikɔ o. Gake ne dzo yi dzi hã, eye ko nya tike ye ke li. Vɔ medi be made dzi ƒo na wò le gaƒoƒo ya me be amagbe sesẽ aɖewo le wò dzapawa si Yi ke amagbe ma nenye be woɖe yewo kɔ na ye nɔnunu ma, BP-a edzodzoa ge yi ke megavava ge o. Ne wodze amagbe ya nana o gɔme ye nèle nunum ma, le le wò BP ti ke nu ge. Nenye be nènunɛ zi ɖe ve gbe ɖeka, ne nu Ojapower ƒe amagbe ya ŋu wòɖo abe kɔsiɖa ɖeka enea, ke bipiti ke ma nadze nunu zi ɖeka, ɖeka, ɖeka. Ne ganui ʋu abe kɔsiɖa eve heyina enea, wò bipiti ke ma nanɔ tso ŋkeke etɔ̃, ŋkeke etɔ̃ hafi ava nya ko eɖe asi le bipiti ke ŋuti. Egagbugbɔ gaɖo ŋutsu me abe alee ke nèle ene. Mía tɔgbuiwo amagbee zãm wole hafi yevuwo va tsɔ woƒe amakuiwo ke nu míele egbea. Ne le bipiti ke nu ma nenye ŋutsu wògbɔdzɔgbɔdzɔe la, metsotso ge o. efu ɖe ge ne srɔ̃wò ye ne mèkpɔ nyuie oa, ezã vɔ le tu ge. Ɖe susu ma ta ɖo ta wòdza pawa egbɔ. Kasoha koe wòle. Ẽ, ele kasoha le Liberia Camp. Ye nenemake ne enye ame aɖe yi ke ele aɖuɖɔ veve ɖɔm alo ele le aɖuɖɔ ɖɔm ko anɔ nanewo sem le wò ŋutsu ma le be nanya be aɖuɖɔ veve ɖɔɖɔa ele kɔkɔkɔ ƒom na wò. Wòdza pawa be yewole kasoha Liberia Camp. Woƒe kaƒodzesi nye zero five

Le eŋawo ƒe dekɔnu mea, nenye be nènye ame aɖe yi ke womele be adzɔ via o, eyi ke megblɔ be subɔsubɔ alo yevuwo meva flu mía tɔgbuiwo oa, ame kawo nye adzɔviawo nenye be nèyi ɖe aŋlɔ eme? Tɔmelã aɖe li yi ke le nɔnɔ ge abe akpa alo tilapia. Hum, wo nɔnɔme nenemae wòle, vɔ tilapia lolo wui. Ne èkpɔea, àkpɔ be enu ŋɔŋɔŋɔe aɖewo le lã elãvi ma ŋuti yi ke eɖewo le yibɔyibɔ. Woyɔ elã ma be adzɔvia ye elã mawoa ame yiwo nye adzɔvia wo le gɔmedzedzea me eyi ke wonyia kɔ nyuie. Ne wodzi woa akpɔ be enu ma wo tɔgbi enɔna ŋkume na wo dometɔ aɖewo. Ame mawoa ekɔ le wo ŋuti womeɖua lã ma o. Na wò ɖo to ɖe nase subɔsubɔ kple kɔ nyinyia megblẽ naneke o. Nenye be ame aɖe nya dzɔ viawo ye wokɔ aɖe le wo ŋuti wole nyinyim ma, menye dekɔnu wònye o, ke boŋ enumatɔgbee le dekɔnu ma mi vie be tɔgbe kɔ. Emae nye tɔgbe kɔ nyinyi. Enu yi ke mia tɔgbia ɖe wɔ da ɖe ye wògblɔ be mi nɔ wɔm. Eme nye tɔgbi kɔnyinyi. Le kpɔɖeŋu me, ne yi ɖe ame yiwo nye Kristotɔ, zi geɖe osɔfoa akpɔ be ɖe ele be woagbugbɔ ayi ɖe ayi ɖe eme nyuie. Enusɔsrɔ̃e eyi ke zã dodo ŋkeke ma amegbetɔ mesrɔ̃ nu wua nua gbe ɖe gbe o. Ele be osɔfoa woagbugbɔ ayi ɖe woƒe nanewo me hafi anɔ nu ƒom ku ɖe nane ŋuti. Elabe nane yi ke menya nu tso eŋuti o, meƒoa nu tso eŋuti o. Ne ame aɖe nye adzɔviawo alo ame aɖe nye toviawo Ye wobu be ame mawo ƒe kɔ kple tɔ wɔ enuya le ŋutinye be woƒe tɔgbui aɖe ƒe nanee ko wòwɔ ye wòdo da ɖɛ be nuwo nɔ wɔm. Ɖeko la be nege ɖe Kristo subɔsubɔ me. Hafi wobe Yesu Kristo ne wòakua, etsɔ abolo ye wòda akpe ɖe ta. Ema megbea etsɔ wain ye wòda akpe ɖe ta ye wòɖu aboloa ye wòɖui vɔa etsɔ wain ye wònu ɖe edzi. Ye wògblɔ be, Ne wowɔ eyia, atsɔ nɔ ŋku ɖom ye dzi. Enu mawoe le dekɔnu me enye tɔgbe kɔnyinyi. Fonye, nenye be nèle eme, ebe eme kɔkɔm ɖi. Enu mɔ yi ke Yesu Kristo gblɔ da ɖi elabe Kristotɔwoa, Yesu Kristo ƒe yome tim wole. Ta Yesu Kristo va zu woƒe tɔgbui. Ta enu ma Yesu Kristo gblɔ le dekɔnu mea ye nye tɔgbe Kɔnyinyi menye du edu ƒe kɔnyinyi o, menye dekɔnui me o, tɔkpui kɔnyinyi. Ta nenye be nènye ame yi ke yɔm wole be adzɔ viawoa, enya ma gblɔm wole aɖo ko sɔ kple Yesu Kristo ƒe nu yi wògblɔ be nɔnɔ wɔwɔ tɔgbiwo nanee dzɔ. Ye wògblɔ be miwɔ nu ma tɔgbi elabe emɔ ma dzi yi woato nagbee ma. Medi be magbugbblɔ mayi. E. Eɖem nenye be miate ŋu ade bɔbɔ bɔ aɖem abe ƒe dometɔ be gbe sia gbe koa mile yiyim ɖe aŋlɔ me agbadza kple tɔtɔ ƒe bɔbɔ bɔ aɖe ne megbɔ va fiega na miatɔ yi ke woyɔ be mafiawo. Eyi ɖe kɔƒe tɔgbi ase mo atɔ̃liɛ. eye ɖemake mía nɔvi aɖe hã mese be yeɖe kɔƒe mele gbeƒã ɖe ge ku ɖe eŋuti eye nemake vinyewo nye tɔgbuiyɔvi aɖewo hã wole woƒe dzigbezã ɖum egbea. Na miniti ame eve míase, miniti ame etɔ̃ míase bɔbɔbɔea, ne megbɔ va, mele edzi yi ge.

Yi ame dakpe be ne xɔ dzigba ɖe mi yi gava tu ema nye ʋu mi aƒe do festival aha ame yiwo de nyi tsɔ va ya nenye be ne bia dzesi dekɔnu ya nya nu ye tututu nye dekɔnua ele be na ga kplɔ mi ɖo ava ʋu mi ame yiwo tso teƒe vovovo yi ko va nyi tsɔ alo eƒe yi ke va ya December alo dzinu Wue evie mee tututu míegale egɔme dze ge. E, nenye be vinye yiwo ke le woƒe dzigbezã ɖum wole ready'a, ke miɖo ɖeviawo ɖam kple Aƒetɔ yi ke le woƒe dzigbezã ɖuma. Mina ma akpɔ ɖa be ɖee. Aha, ɖekakpui kple ɖetugbui yi ke kpɔ mi le fia, wona menya be yewodi be yeava nye Defense Minister kple nuka. E, ɖetkpui, amu atsu Benedicta, amu atsu be, amu atsu Benedict kple amu atsuƒɛ Benedicta. Woƒe dzigbeza ɖum wole. Ɖe susu ma ta, egbea wo be yewo di be yewoava Pan Afrika elabe wo dzilawo Program yawo me koe fefefo hamedakpe ma nya gblɔ ne wo dzilawo be ɖevi yiwo wa enui tututu wodi be yewoava wɔ etsɔa, wodze egɔme tso woƒe ɖevime. Ɖe susu ma ta nye hã meƒo nu ɖe woƒe agbe mɔzɔzɔ dzi abe tɔgbe ene. Nye didi nye be woƒe didiwo no wova eme na wo. Enuyiwo ke woklã tso woƒe teƒe yike wotso va gbetoea me yike miyɔ be boma. nenɔ ŋgɔ na wò, woƒe didiwo katã nenɔ ŋgɔ na wò. Egbea nànɛ yi ke ame aɖe atrɔ ɖe woƒe sewo ŋua, negbublɔ ɖo teƒe na wo. Woƒe didiwo ne wova eme ye nye gbedodoɖa nye be medidi ge o. Woƒe agbemɔzɔzɔ wa dzidzɔ le eme nɔ ge na wo. Nu sia nu yi ke dzilawo di tso ɖeviwo ŋutia, neva eme na wo. Ye nenema kee nye nye tɔgbuiyɔvi bubu yi ke le Takwa Eviawo na menya nyuie be wobe ave ɖakpae wòle, wobe egbee ganye eya hã ƒe dzigbe, dzigbezã gake ɖe, ɖe viwoa, eviawo yi ke ɖo picture la, womeɖo woƒe tɔ ƒe ŋkɔ ɖa. Eɖem nenye be Aƒetɔ ƒe picture lia ke neva. Aƒetɔ ya eviawo gbɔgblɔm fia be etso ave ɖakpa. Vɔa ye ŋutɔ ale dɔ wɔm ɖe takɔa, vɔ womenam eƒe ŋkɔ o, wobe le eƒe dzigbeza ɖum. Ye papa, míese be wobe wɔna yewo hã nèkpɔ nɛ agbe keŋkeŋkeŋ be vie Yehowa mawu ƒe agbe didi na wò. Enuyiwo katã nèva wɔ le agbee me nye wò dɔ yiwo katã nèva wɔ anye gbedodoɖa nye be nànɔ agbe akpɔ dɔwɔwɔ ma ƒe kutsetsewo, aɖu wo, ye wò didiwo ava eme na wò. Yehowa Mawu neyra viwòwo, ye abe aleyike wowɔ ɖoɖo ɖe ŋutiwòa, enuyike viwòwo wɔ gbã enyo wu be woana wò ga, elabe nyemeka ɖe edzi be wogblɔe na wò, gake eyike nèdze le TV dzi wokpɔa, enye ya yra. Dze agbagba be ne fɔ tsɔa, ƒo nu ɖe viwòwo ƒe agbe dzi, wo dometɔ ɖesiaɖe yike dze agɔ ɖe dziwò tsɔe kɔkewo me be Yehowa Mawu ƒe agbe didi na wò, eme nenyo na wò sia. Ewɔ abe emae nye birthday yi ke egblɔ míele. Ke mese be wobe míenɔ aɖewo hã ebe ekugbeƒãɖeɖe me medo taflatse o. Mina mawɔ enu yiwo katã wu, maɖe wo katã ɖe eme zi ɖeka lalii. Míenɔa ɖe eku yi ke wobe maɖe eƒe ku gbeƒã. Tɔgbi do vlo gamɔ eneliɛ yike nye aʋafie na gbɔnɔ kɔƒe. Tɔgbi adzɔnɔ eneliɛ hlɔtatɔ na adzɔnɔ ƒome yike le gbɔnɔ kɔƒe. Tɔgbi tɔmekɔsu tso gbɔnɔ kɔƒe. Zikpitɔ kɔsɔku gamɔ yike le gbɔnɔ kɔƒe. Tɔgbi havɔ yike nye eʋawo ƒe fia yike le Asamankese. Abongo

dzeanyi kpɔ yi ke nye hlɔ̃tatɔ na tɔnyo ƒome yiwo ke le Mafi dove. Amegã Ykee logo tso Mafi dove. Johnson Gati dumegã yi ke nye dumegã. Mama Kele ye nema ke nye Tekpedomee nye dumegã. Solomon Salome dzeanyi kpɔ yi ke tso Mafi dove. Tɔnyo nyɔnu habɔbɔ yiwo ke le mafi do ve adekaƒe alo adekɔƒe hã. Lumɔ̃vi dzokoto kple ƒomeawo tsɔ vevesese le gbeƒã ɖem woƒe vi yi ke le wo agbe nɔ yia woyɔ be Gladys Dee gamɔ̃ ƒe kuku eƒe kunuwɔwɔ kple eɖiɖi ŋu. Ƒomewo ɖoe be le etiame míele fia ƒe ŋkeke blaeve vɔ ɖekɛ ye woaxɔ ameyinugba ava. Asamaŋke si ke le ŋkufɔke yi ke nye Memleɖaleti yi ke me míele fiẽ ƒe ŋkeke blaeve-vɔ-eveɛ gbee woaɖo ameyinugbe agba alo woaglii ɖe eŋawo ƒe ekuwɔƒe yi ke le Asamaŋke si yi ke woyɔna be Jamestown ke ƒomea wo yi dzi be le ŋdi ga asieke ƒoƒo mea yewoade ekusɔlime na ameyinugbeawo. Ke tsɔtsi habɔbɔ yi ke awɔ eku sɔlimea nye Yippee Church, Koma Ghana, yi ke le Asamankese yi ke nye Elohim Congregation. Ke le ekunɔwo alo le tsɔtsi wɔwɔ vɔ megbea, yewoatsɔ ameyinugba ava wo de yi ke nye gbɔnɔkɔƒe hena eɖoɖo la tɔgbeawo. Ke le eɖiɖi vɔ megbea, yewoagatrɔ ayi ɖe Asamankese, teƒe yi ke woyɔna be Jamestown. yi ke nye eŋawo ƒe kuwɔƒea hena ekunuwo dzi yiyi kple kplɔdzigawo dzɔdzɔ. Le ŋufɔke yi ke nye Kɔsiɖaɣletia ƒe ŋkeke blaeve-vɔ-etɔ̃ gbee yewo awɔ ade ku sɔlime alo akpeda sɔlime ne ame yi nu gbaa, ye le ema megbea yewoagbugbɔ ava ekunuwɔƒea hena ekunua edziyiyi. Wole nɔvinɔviwo kpem. Ke míayi dzi kple nye aƒetɔ, Tɔgbui Asafo Boateri enelia yi ke nye efiega teƒenɔla le Mafi nuto mewo katã kple Mafi fiawo ƒe zimenɔla, Tɔgbui Akɔsu adelia, yi ke nye fiagã na ʋume kple eƒe golɔguiwo, tɔgbi Anɔba sasraku enelia yi ke tso Mafi dugadze yi ke ganye ŋgɔ na alo tatɔ na Dome ƒomeawo yi ke le Mafi, tɔgbi Awudza Adabra woe atɔ̃liɛ yi ke tso Mafi aʋakpeɖomee yi ganye ŋgɔgbea na Mafi gbɔta. Tɔgbui Brentua asafo atɔ̃liae yi ke nye Man Klalo na Mafi ŋutoma. Mamagã sename etɔ̃lia yi ke nye efinyɔnugã le Mafi ŋutome. Mama Tsiɖinyi sa et.

yi ke nye sewɔtakpekpemenɔla na Central tɔ ŋu ye nenema kee nye bubunatɔ Addison Doji Mɔnyui yi ke nye DC yi Central tɔ ŋu kple efieha yiwo katã le Mafi kple eƒe golɔguiɔ, wotsɔ ŋkubiẽ hele gbeƒã ɖem na woƒe fiegã, Tɔgbɛ Asemu. enelia ƒe kɔ ƒe yiyi kple eƒe gbɔgbɔ ava ŋu. Ƒomeawo ɖoe be dzoɖa yi ke nye ɣletia memie le fia ƒe ŋkeke blaeve-vɔ-enie gbe, yi ke nye etsɔ dzoɖa ƒe kɔsiɖa ɖeka pɛpɛpɛa, yewole Mafi vidzidziwo katã le gbe kpem va Mafi nuto me, eye le Blaɖagbe yi ke nye ŋkekea ƒe, e, ɣletia ƒe ŋkeke blaeve-vɔ-atɔ̃ gbee yewoadza, yewoadze edu me. edzadzraɖowo gɔme ke le woku ɖa yi ke nye ɣleti enyi yi ke me míele fia ƒe ŋkeke blaeve ade gbee woadze dekɔnuawo ŋutɔŋutɔtɔwo gɔme yi ke ɣemaɣie edzodadra yi ke nye dekɔnu ƒe dzodadra kple dzokpekpe yi ke nye dekɔnu tɔxɛ aɖe yi ke wowɔna adze gɔme tso gbemagbe tso ŋdi Eyi ɖe zã hena eŋu ƒe keke. Le ŋufɔke yi ke nye Yawuɖaleti enyia ƒe ŋkeke blavɔvɔ adrea gbea, dekɔnuwɔwɔ aɖe yi ke ʋu gaƒoƒo kple asafuwɔwɔwo anɔ ŋu yi ke le dekɔnu mamiwie be avi dede ayi edzi gbemagbe. Ke le Fiɖa yi ke nye ɣleti enyia ƒe ŋkeke blaeve enyia gbee woaglã mía tɔgbuigã le eƒe kɔƒe ye nenema ke le dekɔnu ma míeyɔna ne be atamuxɔxɔ yi ke mafi e, aʋakɔ etɔ̃ yiwo ke le mafia alo aʋanu etɔ̃ yiwo ke le mafia Wɔwɔe le ŋgɔ nɔ ge hena dekɔnu ma yi ke míeyɔ be atamuxɔxɔ hena tɔgbigã alo fiagã asemu enelia. Ke le ŋufɔke yi ke nye mimliɖa yi ke nye ɣletia ƒe ŋkeke wuiasiekɛgbea, ye woade bubu susuetɔ fiagã asemu enelia ŋu yi ke wòzu be subɔsubɔ hã yi ke me wòlea ye nye ARS ta. Woana ARS-tɔwo woanɔ ŋgɔ le bubudede mawo me. Ke le dekɔnu ƒe akpa dzia, wole mɔ na ge mafi agbakpeme kadzanyiviwo be woaɖe modzaka ye nenema ke nye mafi tsati gbadzahabɔbɔwo be woayi ɖe edzi. Ke le ŋufɔke yi ke nye Kwasiɖaɣleti enyia ƒe ŋkeke blaetɔ̃ gbee woade akpedasɔleme. Eye wogaɖoe be ARS-tɔwo woanɔ ŋgɔ ne wɔna mawo. Nyitsɔkɔ srãe gbɔna. Mele ɣeyiɣi xɔ ge aƒo nu tso Mafi du bliboa ŋuti ava se ɖe tɔgbui ke yɔm míele be Asamu enelia ŋuti. Tɔgbui, ewòe le kɔƒe. Tɔgbui, ewòe le kɔƒe. Tɔgbui, ewòe le kɔƒe. Míele gbe dom ɖa be medidi gɔ ne gbɔgbɔ ge agbɔ. Emae nye Mafiawo ƒe fiegã yi ke nye Tɔgbui Asamu enelia ƒe kɔƒe nɔnɔ kple ɖoɖowɔwɔ le eƒe kɔƒe tsotso agbɔ va ŋuti. Meda akpe mayi ɖe nye wɔnawo dzi, ke ema manɔ mia he. Jaffa dzi kpɔ woƒe nunɔamesi ɖi bla eve. Mawu li Kwame Awuku na mí CD blaeve, Emmanuel Kwame Agbeku CD ewo, Elizabeth Amadu vi CD blaatɔ̃ vɔ ɖekɛ, Samuel Kɔbena Sewɔnu CD ewo, ye nenema ke nye Nane Nu Mawu Se Kugblẽnu CD ewo, Henry Kɔbena Amegã CD blaeve vɔ ɖekɛ, Emmanuel Kpeku CD wuiatɔ̃.

Atamudzi CD bla etɔ̃, Beauty Dokli CD bla eve, George Kɔdjo Gatogo CD bla eve. Hmm. Tɔgbi me di mabia be ɖe le dekɔnu me ɖi ame aɖe ate atrɔ ame aɖe ƒe se alo ame aɖe ƒe gbesi le xexeame ma hã. Ebe bibiae va kpɔ la si mi ɖo ŋti ye. Ebe bia be ɖe nenye be ame aɖe ƒo gbe be ke va nyigba ye dzia enu ye wɔ ge ye gbɔna enu ye nɔ ge ame ɖe ate atrɔea? Ele bibiae nenema. Le agbe mɔzɔzɔ kple xexeme ƒe nuɖoanyi me amegbetɔ aɖeke mate atrɔ ame aɖeke ƒe se o gake woate ŋu ada bi ŋti. Medi be manɔ ve, matsu so nye we, nye, nye, nye, nye ʋegbee nyuie. Ame aɖe ƒe se yi ke wòtsɔ va gbee mee, womete ŋu trɔe o. Gake wote ŋu gblẽa nu le eŋuti. Nenema wòle ema. Enugbegblẽ le eŋuti enye be nuka? Le mía tɔgbuiwo ƒe nunya mea, ne wodzi ɖevia le va gbee mea, tso ŋee va se ɖe gaƒoƒoea me ɖevia nadze tsotsoa, ƒome yi ke me ɖevia tsoa, eka ma nu ye ɖevia nɔ hafi dzea tsotso gɔme. Ta nenye be ame bubu aɖe yi ke tso ƒome, metso ƒome ma me o, dze nanewo wɔwɔ abe asitɔtɔ ɖevia ƒe ŋgonu kple eƒe dzodome teƒe ma, ɖevia ƒe agbe, edze gbegblẽ gɔme tsoe ma. Susu ma ta, le blema, ne mía tɔgbuiwo dzi viwo atsɔ ŋkɔ ne ɖevia, ame yi ke atsɔ ɖevia ado tso xɔ me va gota, ele be wòanye ame aɖe yi ke tso ƒome ma alo exlɔ̃ ma me. Ame bubu mewɔe o. Eƒo fi de ɖevia. Evevelia. wo ne wometso ŋkɔ ne ɖevi to ame bubu aɖe yi ke metso ƒome me alo hlɔ̃ ma dzi o, egblẽ ɖeviawo de dome. Ƒome yi ke ɖevia dzɔ tso kple ƒome yi ke me alo hlɔ̃ yi ke ɖevia me tsoa, hlɔ̃ ma me tɔwo lia ɖevia ɖe asi hafi aƒo nu ɖe ɖevia ƒe agbe ŋuti. Enu ma wɔm wole menye nu konye wɔm wole dzro ɖo. Wole nu ƒom ɖe ɖevia ƒe agbe ŋuti elabe kamanu nɔ ge wòkpɔe ma. Egbe ma ɖevi ma se ɖe to ma ye wòtsɔ tsɔ ge atsi. Susu ma ta nenye be ɖevi ma tsia wo gɔmeɖokpe gbãtɔe le ge wòala le woagbe mea, ye nye nu ka esrɔ̃ɖeɖe ƒome yi ke me ɖevi ma tso wɔwoe ɖie srɔ̃ na nyɔnu kple ŋutsu. Nenye be ame bubu wɔea, wogblẽ ɖevia ƒe dadome ta enu mɔwoe le edzi yim gbã, ame le dzi viŋee. Osɔfo aɖe yi ke tso keke Bié nuto me teƒe aɖe. Osɔfo aɖe yi ke nye Gɛun, menye o, wò dɔwɔwɔ te va dze si la, subɔsubɔ te va dze si la, edzi vi, ekɔe nɔ osɔfoa be netsɔ ŋkɔ nɛ. Enumɔwo. Ta ekpɔ ɖeka, ɖeviwo va gbea, míaƒe youths woa, akpa gãtɔ wogblẽ Wogblẽ woƒe dadome gblẽ. Ɖevivi ate va yi trɔ aha gbɔsusu me aɖe le ame tsitsi aɖe ƒe ŋkume enu ge like me, me, me feel o, mebu be nu gbegblẽ wònye o elabe wò dzilawo gblẽe. Negblɔe o, megɔme se ge o. All in the name of menye Kristotɔ. Kristotɔ nye nya menye be nu gbegbe le wò dekɔnu ŋuti o. Dzesi ɖokuiwò elabe amegbetɔa, ne mènya teƒe yi ke nèdzɔ tso oe, teƒe yim nèlea, mèle si dze ge o. Enumata megblɔna be zi geɖea ne eɖo mimlira gbã yi ɖe eJa Power tɔwo gbɔ nana wòdza ŋframa gbɔ, efiena nuku ɖe amagbe ŋuti ye wòfie nuku ɖe dekɔnu ŋuti. Èse gɔme la ɖe? Ele gbɔgblɔm fifi lae be nyɔnu aɖe lia, zi geɖe wo kple srɔ̃a wole atsuƒe, wogbe nu, wogawɔe. Nyɔnua do dziku gbã be yemelɔ̃ ge be ye srɔ̃a nedɔ kplii o. Vɔ, le kɔsiɖa eve megbe, edzi dzɔ va kɔa, eŋlɔ bli, eɖe asi le eɖokui ŋuti. Enui ma wɔwɔ kpli srɔ̃wò mi le. Ŋutsua do dziku eye ye megado, ye le srɔ̃ gbe dɔdɔ ge kpli ye srɔ̃ o. Ekpɔ, ekpɔ azie kuikuikui wɔwɔ yi ke nye xlãvɔe nuwɔwɔ me wòle. Ne ewɔe ŋu ne wòti vɔa, egbɔgblɔ va nya nɔwo gbɔ. Eva dɔ kpli. Mìle nu nu ɔ, ne nu yewo ɔ ma, enu mɔ le mìwo yome nɔ ge yi ɖe nana wòjam frama gbɔ. Ele amagba ɖewo fiɛ ge o. Natsɔ le shi le ɖɔɖɔɖu aɖe wowɔ ge le ŋti o. Ama ɖe li va gbe ye mɛ hun edɔ ye wɔm wòle la, menye dɔ ma wose tsɔ nɛ o. Le agbeto ye mɛ mìva dɔ le la la be megblɔ be enu yi ke le amegbetɔ ŋti le very dangerous nyi amegbetɔ ƒe taɖa kple eƒe fe. Ta ne nye dɔ mawo tɔgbi wɔ la, ele be nàgbugbɔ yɔ wò se kpɔ. Edɔ ma xɔ vea? Ao, menye dɔ ma o. Ɖɔɖɔɖo ka wòle be mawɔ le dɔ ma ŋuti o? Ele be nàyi ɖe teƒe yi ke woyɔ be Oja Power, Nana Oja Nframa gbɔ. Eƒe kaƒodzesi nye zero, five, three, two, zero, five, three, two, six, one, eight, zero, eight, zero, zero, five, three, two, six, one, eight, zero, eight, zero, ye nenema ke nye zero, five, five, nine, three, seven, four, eight. Five nine Tɔgbui ebe mabia be ɖe nenye be ɖekakpui aɖe dzi vi na ɖetugbui eve yiwo ke nye nɔviwo, two sisters, ebe nenye be ŋutsu aɖe dzi vi ne ame ma ƒe ame evea ɖee, nenye be ŋutsua ku ɖe, woƒe ahowɔwɔ aleke nɔ ge wɔ la? Cecilia nya vi. Dada meda kpe kekeake ɖe na mí si ɖie o. Kwame Amu Emmanuel, ɖeviwo ke míeɖe le televisi dzi fifi le woƒe tɔ ena mí ɖeviwo be yewo na mí CD alafa ɖeka kple ewo. Ye nenema ke nye Fafa li na mí CD ewo. Israel nya eve, CD wui ɖe, CD wui atɔ̃. Francis Kɔdjo Agbaɖi CD ewo. Bertha Amekudzi CD blatɔ̃ vɔ atɔ̃.

dɔble CD ewo ye nèma ke nye Koliko Groria CD bla etɔ̃, Margaret Ametɔnu Ametɔnu CD woɖekɛ ye nèma ke nye Wilson Zilevu Nami CD ewo. Le eviawo ƒe kɔnua, Womedzie vi ne ame vɔ. Dukɔa ɖo wɛ le nɔf gake le miɔ viɔ migbɔa womewɛɔ. Ta nenye be miwɔ nu mawo tɔgbiwo o dza, ele be miate ɖe ametsitsi aɖe yike nya dekɔ nu ne wòaɖe kple ametsi ɔ evɔ ma le miedomea neɖi la le miedomi hafi miate ɖe amekukua ŋuti. Medze kura be woadzi vi ne ame kple nɔvia o, ŋutsu ɖeka nawɔ nu ma o. Mia nɔ dɔdɔm, ŋutsu ɖeka nanɔ dɔdɔm kple ame kple nɔvia ŋu. Mevɔ̃ Mawu o, ado fu woadzi vi. Ye vivie miegale tame bum le ahowɔwɔ ŋuti. Hum! Midzi le mia si ɖo. Mite ɖe ame tsitsi aɖe yi ke nya nu tso dekɔnu ŋuti. Wole na afɔɖoƒea fia ge mi, ale be eɖi ma woaɖe le mia ŋuti koa, ele dɔ wɔ ge. Tɔgbuimedie ma bia be ɖe nenye be ŋutsu zã eƒe aɖe tsɔ wɔ gbɔdɔdɔ kple nyɔnua le ɖee, lekee eƒe agbe ava nɔ mahã. Enuyo tɔgbe ne ojanfra ma va programme dzi. Ele be wòava this week hafi wò be vovo mele ye ŋuti o. Ekpɔ be ɖe hẽ amegbetɔ ƒe ŋuse yike le esi abe ŋutsu ene ye nye wòaɖe ye nye nu gbãtɔ. Amegbetɔ ƒe ŋuse yike le esi. le agbetoe ma, gbãtɔ ye nye woaɖe. Ye nenema ke míenɔa yi ke nye nyɔnuwo ƒe ŋusẽ yi ke Mawu ɖo na woa ye nye woƒe nyɔnu me. Eŋu aɖe dua le teƒe ma ɣleti ɖesiaɖe. Ame aɖeke menya susu ye ta ŋu ma dua le wo ŋuti o. Ɖɔkita siwo woate ŋu azã woƒe susu akpɔ nane tso ŋutilã me gake Mawu ƒe nuɖoanyi wònye. Hum! Ame aɖeke menye o. Susu Marta nenye be ŋutsu be yeawɔ gbɔdɔdɔ ne nyɔnua, ɖe wòdzie klo ade ta agu ne nyɔnu hafi awɔ gbɔdɔdɔ nɛ. Ta nenye be wò ŋutsu ye wòzu be lɔlɔ̃ tawò, bometsitsi tawò, nuka tawò nàtsɔ wɔ aɖe va nɔ dedem teƒe mea, èle fi ƒom de ɖokuiwò. Gbã egbɔdzɔ ɖokuiwò. Wò nuƒoƒoa magaɖi kpekpe maganɔ nuƒoƒo ŋu o. Ye nenema ke ne nye gbɔgbɔmedɔwɔla, èɖiɖi ɖokuiwò. Ele gbɔ ɖi ɖeko nuyiwo katã wɔm nèle be yele enuwɔna mɔ ɖeke me dɔ wɔ ge o. Eye nenema ke ŋusẽ yike nye gbɔgbɔme ŋusẽ ke ame aɖeke me tsɔtsɔ ge na yike le dɔ wɔ ge o. Ta nenye nu ma tɔgbi wɔla fonye, dze agbagba be nàtɔ te mele dziwò de ge o. Joseph kɔ dzo vivɔ na mi CD wuiɖekɛ, Gabriel kɔ dzo Mensa CD bla eve, Solomon amega, amega vie, amega vie nena mi CD bla eve, Christian,

Agbetɔ CD ewo yɛ nemake nye Alberta ata CD wuiɖekɛ, Bright kɔdjo afɔɖoanyi CD ewo, kɔdjo tome CD bla eve, Delali Kamasa CD bla eve, Leon Lavayi ame nakpɔ CD bla eve vɔ ɖekɛ yɛ nemake nye Margaret Makafui kpeli CD wuiɖekɛ yɛ wo hã nena mi. Tɔgbui ŋkɔ nyee nye Angel Nayiram Setsi tso Abɔ. Medi be mabia be ebe ebe medi mada akpe ɖe wò nufefiawo katã ŋu. Le wò nufefiawo mea, eva wɔe be fifia míva le si dzem mía ɖokuiwo ye míeva le nu geɖewo srɔ̃m. Yehowa Mawu neyra wò kekeake. Ebe medi be mabia be ɖe susu ka ta Moslems o. Ebe medie mabia be susu ka ta Moslems wo force na amewo be ne wova yewobe subɔsubɔ ma ma ema nye matea ɖo ŋu. Can you tell us ka efo ato tɔgbi ate ŋu agblɔ na mi ate ŋu aƒo nu tso xexeme ƒa gbãtɔ yi ke dzɔ first world war ŋu mahã elabe miese be aʋa eva wu nu ɖe Togo enu manyi tsɔkɔseɖa yi gbɔa mava ƒo nu kɔ tso ŋuti elabe eme goglo vie. Medi mabia be nyateƒee wònye be, mabia be nyateƒee wònye be nèle dɔdɔm, dɔdɔ kple nyɔnu ɖe wò ɔfisi alo wò dɔwɔƒea? Ŋutsua ƒe dɔwo gblẽ mahã ye susu katae wòle nenema ɖo mahã? Dano lia, biabia aɖewo lia medze be nàbia o. Egbɔdɔdɔe ne ŋutsu kple nyɔnuwo dɔa etsi yi ke doa tso wo ŋutia gbɔgbɔ wònye le wo ɖokui si. Apart from eyi ke nye via, Ne tsi ma doa gbɔgbɔ wònye ye wònye ɖi aɖe yi ke ƒo ɖi. Susu ma ta Irvin ame wònye Kristotɔa, ne dɔ kpli nyɔnu alo dɔ kpli ŋutsu ne mele si wòa medze be nale Biblia o. Eɖi wònye. Ta ne va le nu ma wɔm le wò dɔwɔƒe teƒe yi ke wò gawo kpɔ mɔnu tsotsom vava ma, ele ɖi ƒom teƒe ma ye ele gbɔdzɔgbɔdzɔ, ele ɖokuiwò gbɔdzɔm ɖe gbɔgbɔ me. Nano lia mi na mi dzudzɔ ewɔwɔ. Daniel Aƒetɔ nu namisiɖi wuiɖekɛ yi Manuel azu manamisiɖi bla vɔvɔ ve Innocent agbetɔ nyo namisiɖi bla eve Gray ok Gravin Beloved ok ame ya mumu tɔ wònye namisiɖi bla eve ye nemake Dagatɔ dugbetse dugbatse nenamisiɖi bla eve Vicencia adzikasiɖi wuiɖekɛ William ayitesiɖi bla eve Francis atsu

Ben Ben Wheeling agbe dzi CD ewo ye ne ma ke nye Godson Kɔsina CD bla etɔ Janet Mama Abuya evelie ne na mi CD bla etɔ me da kpe ma nya gblɔ ne ame sia ame yi ke kpe ɖe mie ŋti ye ne ne ma ke babia susue tɔe nye be ɖee tɔgbi wo be ma se ma se le teƒe ya ma va yi dzi nyi tso Mede akpemanya gblɔ na ame sia ame, ame yiwo katã kpe ɖe mía ŋuti, eye nenema ke ame yiwo katã le fu kpem le gbɔgbɔ me mɔwo dzia, woadze agbagba be woayi ɖe Oja Power ƒe dɔwɔƒe. Ye woƒe kaƒodzesia eyae nye, zero five tri tu six wan eit zero eit zero. 0532618080. Megaɖe ame aɖeke na flu o, yi ɖe Oja Power teƒe mae wodekɔnu ƒe ŋusẽ le ema. Eme nenyo na ame sia ame. As e Lilian asiwo me dagadu ye do alɔ wɔna nam. Eɖem kple sewoa, woawoe nye nye mɔɖaŋudɔwɔla. Ne Yehowa Mawu lɔ̃ nye tsɔ kɔ srãe gbɔ na Mafi vidzidziwo katã ne wote ɖe television ŋuti. Míaƒo nu tso Mafi du kple tɔgbe asemu enelia ŋuti.